Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. НТР каналында Форсат тапшыру. Бүген аны мин Альбина Вәлиева алып барам. Хәзер без Феникс яшьләр яшүсмерләр клубында биредә оста кулы Чулпан Ангарова эшли. Исәнмесез? Исәнмесез.
Нинди матур чәчәкләр дөньясына эләктек. Чулпан, сез әлеге эшләрне үзегез эшлисезме? Әйе, әлбәттә, бу эшләрне мин Үзем эшлим, үз кулларым белән. Әйдәгез бергәләп телевизор караучыларга да әлеге композицияләрне ясарга өйрәтик. Моның өчен Әлбәттә, әйдәгез, мин бик теләп. Бу чәчәкләр безнең изолон дигән материалдан эшләнелә. Бу материалны мин заказ бит итәм, Ижевск изолон магазиныннан инде заводыннан да хәтта аның төсләре төрле-төрле. Бу бик э, уңайлы материал, аны юып була, ул эсседән курыкмый, салкыннан курыкмый, Шундый универсальный яхшы материал. Менә шушы материалдан мин төрле-төрле лилия чәчәкләре, роза чәчәкләре, идәнгә куя торган зур светильниклар ясыйм. Әйдәгез, бүген без сезнең белән тоже менә шундый букет ясап алыйк. Әйдәгез.
Тамашачылар белән. Моның өчен безгә менә шушы изолон кирәк булачак. Менә шушындый плафон кирәк булачак. Плафонның основаниесе лампочка белән кирәк булачак. Клеевой пистолет, скотч, стерженьнар и, и теләк.
Әйдәгез башлыйк. Әйдәгез.
Менә шушындый без роза чәчәкләре ясаячакбыз. Бу роза чәчәкләре ясар өчен менә шушындый изолоннан унга ун э, размердагы квадратлар кисәбез. Менә унга ун. Шушы квадратны бүләбез дүрт кисәккә. Менә шулай квадратлап. Менә дүрт кисәк булды име? Шуны хәзер менә шушылай түгәрәкләп, як-якларын кисеп алабыз. Менә шулай. Көч чамасы белән генә инде. Аны теге үлчәп, нитеп торасы юк. Күз чамасы белән генә кисеп алабыз. Кискән арада менә клеевой пистолетыбызны кабызып куярга мөмкин. Бер роза чәчәге ясар өчен менә шушындый ике э, заготовка кирәк булачак. И менә шу розаның яфраклары өчен менә шушындый биш э, яклы Менә шушындый заготовка кисәбез тоже. И розаның чиши листлары ошасын өчен менә шулай кырыйларын тоже әз-генә кисеп алабыз. Менә шушылай. Менә ике яктан да һәрбер яфракны ике ягыннан да кисеп алырга кирәк. Башта бик катлаулырак күренә инде ул, но аннан соң ясый-ясый Тизрәк уже кул күнегә инде. Әйе, кул күнегә, әлбәттә, ул уже тизрәк булачак. Менә хәзер шушы ике булган заготовкадан роза ясыйбыз. Моның өчен беренчесен менә шулай тыгыз итеп бөгәбез. Менә шушылай. Клеевой пистолет белән менә шулай ябыштырып куябыз да, әзрәк тотып торабыз. ябышсын өчен. Менә шушының каршысына, менә шушы икенче яктагысын э, ябыштырабыз. Менә шулай. Ул аның уртасы, роз чәчәгенең уртасы ябыграк була бит инде. Иә. Шуның өчен менә әз генә клей тамчысы гына тидерәбез. Менә шулай. Тотып торабыз. Әйе, әлбәттә тотып торабыз, потому что ябышырга кирәк чөнки. И шахматный порядок дип әйтәбез инде, шахматный порядок буенча эшлибез. Мисалның икенче ике ягыннан уже ябыштырабыз менә шулай итеп. Менә беренче каты розаның уже әзер. И ул әзерәк теге ачылып китсен өчен икенче катын кичтерелрәк әзерәк эшлибез. Астыннан.
Астыннан, әйе, монысының астына клей. И шулай ук шахматный порядокта шулай урнаштырабыз. Тоже зрәк торабыз. Хәзер инде моны ике ягында клейламыйбыз. Менә бер эшләр ягын гына, беренче э, тажның беренче ягы берсен генә бер яктан гына клейлибез. И бер-берсе эченә кертә-кертә ябыштырабыз аннан соң. Менә монсы быяк та. Бусы эчтә калды, күрәсезме? Хәзер менә монсы моның өстенә кертәбез. Ике яктан клейка ябыштырып. Әгәр э, безнең букетыбыз более теге кабарыбрак торсын өчен, аңа күбрәк кирәк булачак инде әлбәттә. Былай инде 11 э, штук. 11 штук җитергә тиеш. Можно гел бер төрле төстән генә розадан ясарга. Берничә төсне катнаштырып ясарга. Менә 8 мартлар алдыннан миңа калса үз кулларыгыз белән эшләргә менә дигән бүләк булачак. Туганнарга, дусларга. Менә шулай бер роза. Менә шушы хәзер чиши листикын алабыз. Шулай клей тамызабыз менә монда. Уртасына и уртасына ябыштырабыз, әлбәттә дә. И менә болай. Икешәр дә мөмкин шулай. И менә шулай розаның аның әзрәк таҗлары чыгыбрак тора инде. Теге күбрәк яшел э, изолон булса, матуррак була яшеллек булса. Менә шулай тамызып, менә шулай әзрәк тотып торырга кирәк булачак. Менә шушылай. Әйдәгез, мин дә ябыштырып карыйм. Әйдәгез, әле ябыштырып клей тамызды. Әйе. Әйе, әзрәк тотып торабыз, әйе. Тотып торабыз. Хәм менә монда кырыйларын хәзер ябыштырабыз. Яфрагын ябыштырабыз. Менә болай.
Әйе, тотыбрак торыгыз әзрәк.
Менә телевизор караучылар да күрсен. Менә шулай тотып торабыз. Хәзер калган өчесен ябыштырабыз.
Былай И менә шулай тотып торабыз әзрәгәйгә.
Ничә минут тотып торырга кирәк? Буквально бер 5 секунд. Ул тиз ябыша. Менә булды уже. Безнең хәзер модада инде шляпный коробкалар, шуның өчен бу бөкетне без шляпный коробкага җыячакбыз. Моның өчен менә безгә шундый плафон кирәк булачак. Плафон стандартный. Төзелеш кибетләрендә сатыла. Шуннан алып, менә шундый э, выключатель для бра дип атала инде Әйе. ул инде. Шундый основание һәм лампочка. Лампочка менә мондый светильникларга изолоннан э, кызмый торган лампочка булырга тиеш. Безнең Хәзер күп кешенең инде шундый кызмый, LED лампочкалар дип атала. Менә шундый лампочка булырга тиеш. Ул кызмый. Шуның өчен безнең изолоннар белән бер нәрсә булмый. Менә шулай. Һәм шляпный коробочка ясар өчен менә шушындый ук ак изолон. Ак изолонны алабыз. Менә моның э, буе 15 сантиметр. 15 сантиметр. Ә инде Ә моның киңлеге унбиш сантиметр, ә буе инде әйе, менә шушы плафонга э, нитеп э, туры китереп кисәргә кирәк булачак. Менә шушы тирәдә. Һәм менә шушы плафонга ябыштырыр өчен изолонны безгә кирәк булачак ике яклы скотч. Ул скотчны менә шушында плафон кырыена гына Тар скотчны ябыштырабыз. Клейга утыртмыйбыз изолонны. Ул тигез булмаса да ярый, анасы ул менә шулай итсәгез, тигезләнә. Нәрсәсе юк.
Кисеп алабыз. Кисеп алабыз.
Һәм менә бу скотчның өстен Куптарабыз.
Куптарабыз, әлбәттә. Менә куптардык. Хәм менә шушы изолонны, менә шулай менә монда орта провод кысы чыккан җире арты булырга тиеш. Матур булсын. Менә шулай гына тотып кына тартмыйча, сүзмичә әкрен генә ябыштырабыз. Ә менә монда арттагы җиен клей белән ябыштырып куябыз.
Бик оста башкарасыз сез моны чулпан. Бу бик җайлы эшләргә, аның бер авырлыгы да юк, теләге булган кешегә бер авырлыгы да юк дип уйлыйм мин моны. Интернетта тоже бик күп мастер-класслар бар. Интернеттан бик күп идеялар алырга тоже мөмкин. Ә сез үзегез кайдан өйрәндегез? Менә шушы интернеттан, интернеттан Менә изолон уже күп кеше изолон белән шөгыльләнә башлагач, минем дә шундый теләгем туды. Мин әйтәм, мин дә бит инде моны эшләп карарга тиеш, дип, изолон нигә интернетка кереп китеп, шуннан күп мастер-класслар карап, изолон алып, менә шулай эшли башладым инде. Менә монсы булды. Шляпный коробканың аста менә шундый әйберсе булырга тиеш аның. Бу тоже 4 сантиметр моның киңлеге, ә буе инде шушы плафон буйлыгында. Монысын былай итеп ябыштырып куябыз, матурлык өчен. Берничә җирдән генә клей тамызабыз. И менә шулай ябыштырабыз. Все. Менә бусы безнең уже э, нигезебез әзер. Хәзер менә шушыңа ябыштырабыз менә шушы розаларны. Моның өчен розаның э, төбенә клей тамызабыз. Хәм ябыштыра башлыйбыз менә шулай. Менә кырыйдан гына. Без кырыен кызыл төс итәбез, эчен менә шу шампань төсендәге розалар белән ябыштырабыз. Менә шулай бер-берсенә якын китереп, менә шунда гына клей тамызабыз да, Плафонга ябыштырып куябыз. Чулпан, ә чәчәкләр ясаудан тыш сез э, тагын нәрсәләр белән мавыгасыз? Нәрсәләр белән мага? Менә э, сабыннан розалар ясыйм. Шулай ук бәйләргә бик яратам. Күп әйберләр бәйлим. Тапочкалар, пальтолар, кофталар. Менә кайдан менә әлеге кул эшләренә мәхәббәт менә сездә уянды?
Кул эшләренә мәхәббәт менә минем зур кызымны тапкач, миндә шундый кечкенә балаларга матур күлмәкләр, теге кызларны матур киендерәсе килә бит инде, матур күлмәкләр бәйлисе килә башлады. Ә минем иптәшемнең Сеңлекәшем бәйли иде. Мин аны өйрәтте дә, мин бик озак вакыт бәйләдем. Гел пинеткалар, күлмәкләр, кофталар, нәрсә генә бәйләмәдем. И менә шушыннан башланды инде. Аннан соң гофра бумагадан кәнфитләр белән букетлар ясый башладым. Аннан соң менә шуннан изолон, бик күп, бик күп әйберләр инде. Теләк кенә булсын инде, теләк булса, миңа калса бөтенесе дә була. Менә монда безнең 8 булды. Менә хәзер тагын берәү кирәк. Әйе, тагын берне ясыйбыз. 9-ны. Ә сез бит инде яшүсмерләр клубында да эшлисез. Менә әлеге матурлыкның серләрен бит инде балаларга да, әйме? Әйе, әлбәттә, әлбәттә мин Феникс яшүсмерләр клубында эшлим. И менә без балалар белән төрле-төрле кул эшләре Кәгазьдән, шулай ук бәйләү, табигать материалларыннан бик күп эшләр эшлибез, төрле конкурсларда катнашабыз, әлбәттә. Балалар бик теләп йөриләр инде. И менә миңа үзем белгәннәрне балаларга әйтү, күрсәтү, өйрәтү, өйрәтү, әйе, ошый, бик ошый. Балалар бик теләп йөриләр. Менә тугыз булды, хәзер калганнарын менә монда эчке жакка ябыштырабыз. Безнең теге токсан, җипсан, җипсан булсын өчен уртасына без ябыштырабыз дүртне. Кырыенда тугыз булды, уртасында дүрт, менә розадан торган шляпный букет була безнең. Менә шулай. Менә шулай булды. Менә яшеллеге дә җитәрлек. Һәм бизәү өчен инде менә шушындый стразалардан торган ябыштырырга мөмкин шушындый. Бу стразаларны кайдан алырга була? Буларны төрле кибетләрдән, интернет кибетләрдән, э, безнең шәһәрдәге кибетләрдән, тукыма кибетләреннән бар инде анда, шуннан алырга була.
Сезнең үзегезнең менә компози бер композицияне ясар өчен ничә вакыт китә? Э, вакыт э, менә күп китә инде аңа чөнки ул теге катлаулы да шул ук вакытта мавыктыргыч та эш бит инде әйе аның башта уйлыйсың нинди төсләр белән ясарга ничек ясарга икән дип инде аны кисәсең аннан соң формировать итәсең инде вакыт үтә инде ну бер ике көн чөнки эштә булгач өйдә гаиләдә булгач инде тиз генә ясалмый инде теге туганнарга бүләкләргә ясала инде ну иртәрәк ясый башларга кирәк инде төн эчендә генә ясап бетерә торган әйбер түгел и менә шулай матурлык өчен шулай ук берничә җирдән клей белән Ябыштырып чыгабыз. Ябыштырып чыгабыз, ие. Теләк булса, менә бу өске җиреннән дә декорировать итергә була. Ә сезнең гаиләгез менә әлеге шөгыльгә ничек карый? Кызларыгыз бар бит инде сезнең, әйеме? Ие, Аллага шөкер, ике кызым бар. Әйе, гаиләм бик уңай карый, бик э, и- иптәшем дә поддерживать итәләр, балаларым да поддерживать итәләр. Малаем менә э, вакыты булганда миңа электриканы ясый инде. Кызлар миңа менә шушы заготовкалар кисергә булышалар инде, Аллага шөкер. Поддержка бик әйбәт, гаилә поддерживать иткәчтен бик уңайлы. Менә шулай, бисмиллаһ рахман рахим. Менә шушындый. Менә шундый светильник була. Бу светильник бу э, киш белән ут сүнгәч шундый матур, шундый сихри итеп яна инде, прям прям бик матур инде. Менә шундый светильник булды безнең. Әлеге композицияне менә 8 март алдыннан да инде. Әлбәттә, әлбәттә, әниләргә, әйе, дус кызларына миңа калса бик җайлы ясала, бик тиз ясала. Шуның өчен ясап карагыз. Чулпан, безнең тапшыруны карагач бит инде телевизор караучыларның да минем дә шундый композиция ясыйсы килә дигән теләк туа. Менә э, без сезгә бит инде балалар гына түгел, олылар да килә ала, шулай бит? Әйе, әлбәттә, безнең яшүсмерләр клубына яшь әниләр, безнең э, клубка йөрүче балаларның әниләре, шулай ук безнең клубка килә сәламәтлекләре чикләнгән кешеләр дә киләләр. Без алар белән без аларга шулай ук төрле-төрле кул эшләре ясарга өйрәтәбез. И, алар бик теләп җөриләр. Төрле мастер-класслар үтә бездә. Менә Яңа ел алдыннан без куар бөртекләре ясадык алар белән име, әти-әниләр, әти-әниләр белән инде. Менә 8 нче март алдыннан инде без Аллаһтәсә тоже шундый мастер-класслар үткәрергә уйлап торабыз. Шуның өчен кемнең теләге бар, пожалуйста, рәхим итегез, без сезне көтәбез. Чулпан, шундый матур мастер-класс үткәргән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Алга таба да матур, шундый искитмәле эшләр белән безне Төбән Камаларны куандырып торыгыз. Рәхмәт җаусын үзегезгә э, минем эшләремне күреп килгән өчен һәм мин киләсе бәйрәмнәр белән бөтен шәһәрдәшләремне котлыйм.